nhasi chaiye ndikuita sei iwe uchiri right ikoko here wasuzwa zvanditaura zvinosiyane nazvo zvanhu zvinonetsa iwe uri kuti ndikutadza kutamba kandipa business aiwa una cha iwe uri zati pakutanga wangwa neimwe mari ndikanyarara
anotoda kutorova chaikounogara mwana wekwenyu anonzi fitisiwa nemari sinaiti unomziya nemari anonzi fideu so anyways pangozone zvake pakaneuti dzake uzongondiaa wakabudingu asikana iwe long story shamwari ndadzangondo dzangu information iwezi

Kungorava mbambaira idzi kutanga pambambaira hadzina kana chii pambambaira saka ndava kungoti tiparadze chi hokwa wese mbambaira ah, masimosimo zvayo ah, azvo ndinomukira zvemandinoti ah, mukumbiro ndiwe muchiro wamangwana waewa hazvisi zvambambaira chete eh, hazvisi zvambambaira chete pane kovhu iri uko kweroko nematomatoes nemisa madoti padhibe saka zvingadava zvakaipa mari munongonzvange nongondifungira munongoitubo zvemunange kuti munoziva kuti mufanira nyasa radii

Get your money, fam. Get your money, fam. Ufambe?
Hapana mari. Hapana hapa chama.
Mari unogaro geto ne pane kanga baby kandu jegera vana vakana kamboona umwe musi so hapa ndichamboka jumi. Ah, unogara geto ne. Eh, shamari chibaba ini geto rinorika kudza eh. chokwadi. Anyatsu nyatsu zeyoti how far bari. Unotsvaga studio, hova. Unotsvaga studio.
Unosikona ndoro maflisi ezo. Dai zoe. Kana ini ini na nditori munywana ndito nendo ndogara pa pa corner pana ima blast manangu ando akanditora. Asi asi tiri kutungo svikira AI mode katungo kapindira ka woman kacho tungo svika zvepa den pacho.

Andy anopedza atomondorera ka freestyle but anopedza. Ayo haikona loz muri kuona chi apa ndami ndiri munyowani kuno but ndiri kungoda kuti dai kwangoita kana studio somewhere padhuze apa handisuziva kuti munowo pamunozi here. Kana mastudio nawo wobona kuti apa dotovhura futi kana yangu padheni imweni. Mastudio boy unorova makumi api?
Tindorova mahardcore, macomissions, maconscious zvese nechipedza. Avo dii wangotofamba nemari yacho? Wangotofamba nemari.
Ati racho zvekuti mari pane pasina but inyaya yekuprova talent bururu. Zvimodendese imeyo kwacho kwatirotambira kwacho ndekwa.
Dzine dzimba ngoma ka side dzikunoka. Iwe uri munyoni kunoka. Such baba baba reshe mama tofamba nayo iripi.
zvaunonyatsoketa kuti hakuna chamari kunze kurunetsa ukubhururu saka chipoko mudorekoda siko
watikuneyako wani tokotaorosa mkoma samkoma samkoma toite sei wabhuluza
sa iwe taura kuti hauna kana hauna kana shoma yawafamba nayo se Eh?
mushoma yemari hauna kana kana kana five ndotiona zviti riripo ka ndine first wangu anobika mapizza kk kk
ah iyo ndoti mabhizi tonaye mbozo tinozi kk riko dzishiso exactly Yes, waiza sa uriona right. uriona zvine ndinoita ka nenidombomba deposit

Ndinoda kumuti ulungendeka mwana wanzvadzi yangu aisiya. Mwana wanzvadzi yangu aisiya. Ndagara tomutipa zvisi izvi. Eh saka hapana.
Saka azvo eh hapana boss. Handiti kuti love master ende nditongomasta waizi hapana kutongomasta madhiri kutorya mari eh. fana tinofanira kumasta zvemashona kuti chifana chacho ratidza chine bhegi chine bhegi saka chachiri budisa 2000 chinobudisa iye sino chimfanaka oh. chachido ndingwaririra skiri kuti chiri kuti haana mari haana mari